Ndi a vha vusa matsheloni ano tsinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Ndi tama u livhuwa tshilidzi tsha Mudzimu tshihulu tshi nga hafha tshe vha ri tonda vha dovha vha ri ṋea na ḓuvha heḽi ḽa uri ri dzule ri pfhe vha tshi amba na riṋe. Ndi tshilidzi tsha Murena vhashu Mudzimu vho vhuya vha ri tonda vha ri swikisa hafha. Ndi khou tama uri ri sathu thoma ndi ri bonye maṱo ndi rabele. Khotsi vha ṱaḓulu, Khotsi Mukhethwa, Yehova wa mavhuthu, Ramaanḓa oṱhe, ri khou tama u vha livhuwa nga tshikhathi hetshi tshine ra khou dzula milenzheni yavho ra pfa vhone vha tshi amba na riṋe. Ri khou humbela Khotsi vha ṱaḓulu uri vha ri fhe nḓevhe dza muya. hune ra kona u pfa, vha lifhe na u kona u ṱalukanya uri zwine Maṅwalo a amba ndi mini, ri vhone tshitamisiwa vhone vha tshi ri vhidzela Murenani. Khotsi vha ṱaḓulu, ndi khou livhuwa tshifhinga itshi nga Dzina ḽa Yesu Kristo. Na nṋe ndo ḓiimisela uri ndi khou ophareitha na Muya Mukhethwa Ndi ambe ane a fhaṱisa tshivhidzo nga dzina ḽa Yesu Kristo. Amen. Vhashu ndi khou tama u vha livhuwa. Mbilu yanga yo takala ndi tshi vhona uri a tsina ipfi ḽa mudzimu a huna tshithu tshine tsha nga ḽi tiba ḽa sa pfale. Haleluya. Ṋamusi ndi khou tama uri ndi ambe navho nga mafhungo ane a khou ṱuwa kha mafhungo enda amba navho vhege yo fhelaho. Ṋamusi ndo ṱoḓa u vha humbudza ndo ṱoḓa u vha humbudza zwa vhukuma uri vhone vha elelwe mvumbo ine vhone vha vha nayo. Ine heyi mvumbo ine vhone vha vha nayo, hu na vhathu vhane a vha khou i dzhiela nṱha, huṅwe khamusi zwi tshi itiswa-vho nga uri vha sa zwi ḓivhe. Zwino ri khou tama uri vhone vha songo vha kha tshigwada tsha vhathu vhane vha na mvumbo yavhuḓi ine vha sa khou i dzhiela nṱha. Zwino ndi khou nyaga uri ri eletshedzane ngayo, ri ṱuṱuwedzane ngayo, Dzinani ḽa Yesu Kristo. Khou nyaga u amba nga maanḓa. a fhungo ḽa mulomo wavho, maanḓa a fhungo ḽa mulomo wavho. Mulomo wavho u bvisa maanḓa mahulu, zwe Mudzimu Ene Muṋe a tou dzula o zwi o zwi vhekanya. Ndi khou tama uri ri ite hezwiḽa zwine Ipfi ḽa Mudzimu ḽa amba ḽi tshi ri, shandukani kuhumbulele kwaṋu, aiwa shandukani vhoiwe kuhumbulele kwaṋu. Ngauri hezwi na tshi na shanduka kuhumbulele, kuhumbulele kwa shanduka, ku, ku shandukisa na kuambele, kuambele kwa shanduka, ku shandukisa nzulele, nzulele ya shanduka, i, i, i, i foma, i foma e, mutakalo, i vha itela mutakalo, ya vha dzudza zwi ita zwavhuḓi dzinani ḽa Yesu Kristo. Mara zwi bva kha uri vhone vha shanduke kuhumbulele. vha shanduke kuambele uri zwithu zwavho zwi kone u tshimbila dzinani ḽa yesu haleluya maipfi avho vhone a na maanḓa o nga kona u dzhia tshithu a tshi bvisa vhudzuloni hatsho a tshi sendedza hangei maipfi avho a na maanḓa ane a kona u ṱomola zwi sa fanela u vha hone u bvisa tshene ine ya vha hone kha vhutshilo maipfi avho a kona u i bvisa Maipfi avho a a kona u fhaṱa. Maipfi avho a a kona u vha vhumbela shango ḽine vhone vha khou ḽi funa. Vhone vho dzula ngorali vha na zwithu zwinzhi zwine vha zwi tama vha ḓivha nga maanḓa na nṋe hu na zwithu zwinzhi zwine nda zwi tama ndi tama zwikene zwi tshi tshimbila ngorali ndi tama zwikene zwi tshi funa dzula so ndi tama zwithu zwi tshi ita so nga tshifhinga tsha uri zwithu zwi vhe zwo ita so ndi khou zwi tama Mara vha ḓivha ri na mvumbo ine zwine ra khou zwi tama as long as zwi si zwivhi fhedzi ra nga kona u zwi swikelela. Ri nyaga u vha humbudza fhungo ḽenelo dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Zwino kha vha zwi ḓivhe zwa uri arali vha shandukisa kuhumbulele kwavho, Vha ḓo shandukisa kuambele. Vha ḓo vha, Nda ndi khou elekanya mafhungo haaḽa e a mufumakadzi houḽa wa vhulwadze ha ṅombe we a lwala miṅwaha ya fumi na mivhili. Ṋamusi ndo zwi vhona nga iṅwe nḓila, vha ḓivha. Houḽa mufumakadzi o dzula fhasi a thetshelesa fhungo ḽi khwangwa ḽi ambaho mbofholowo yawe. Hezwi a tshi tou ḽi pfa. A mbo ḓi shandukisa kuhumbulele kwawe. Habe muthu arali o lwala miṅwaha ya fumi na mivhili, ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe a mulwadze, luambo lu ya shanduka lwa vha lwa mulwadze. A amba unga mulwadze. A tshila unga mulwadze, ngo ri iṱali ya mulwadze. Houḽa mufumakadzi miṅwaha ya 12 o vha a khou amba, ndi vhona u nga ri o vha a tshi amba vhusiwana, huṅwe a tshi blamer na Mudzimu uri, Mara Mudzimu, hezwi zwithu u khou tou mphanishela mini? Ndo tou ita mini tshihuluhulu? Naa ho tshinya nnyi hafha fhethu? O vhudzisa mbudziso nnzhi sa zwine muthu a nga vhudzisa. Mara ndi khou nyaga u ri khavho, Kha vha ḓo vhona zwe a ita houḽa mufumakadzi. O ri u pfa Yesu a khou amba, A mbo ḓi shandukisa kuhumbulele kwawe. Hezwi a tshi tou ku shandukisa kuhumbulele kwawe ko sa humbula unga mulwadze, a thoma u humbula zwino unga muthu ane Mudzimu a mu funa. Haleluya! A humbula unga muthu ane Mudzimu a mu funa, a takusa luambo. A ri, Arali nda tou kwama lupendelo lwa nguvho yawe fhedzi, ndi ḓo fhola. Ma, maipfi yawe zwino a mbo ḓi takuwa na maanḓa a takuwa na maanḓa ene a tshi khou ḓi amba nda to kwama lupendelo lwawe fhedzi nda to ndi tshi to swika hafhaḽa khae ndi to kwama lupendelo lwawe fhedzi a huna iṅwe nḓila ndi a fhola o shandukisa kuhumbulele a shandukisa kuambele ende hezwi zwa kuambele kwawe kwo shandukaho kwa mbo ḓi mu itisa uri a fhaṱe nzulele ya u fhola haleluya zwino kha ri tshimbile ri vhone mafhungo khea a u thoma ri takuwe nao uri zwithu zwashu zwi tshimbile zwavhuḓi kha ri ḓo vhala kha bugu ya pitiro ya u thoma ri vhale ndimana ya vhuṱanu ri ḓo vhala vesi 8 fhedzi vha pfa uri mudzimu a tshi ri eletshedza u tou ri mini uri dzivhuluwani ni fhaṱuwe Ha pfi, Dzivhuluwani ni fhaṱuwe, ndi uri ni songo nga vhathu vho kambiwaho vho iwe, ni songo nga vhathu vho eḓelaho, dzivhuluwani ni fhaṱuwe. Haleluya! Dzivhuluwani ni fhaṱuwe, ni na swina ḽaṋu Diabolo u khou mona-mona vhunga ndau i vhombaho ine ya ṱoḓa ane ya mu mila. Kha Tshivenḓa i ri, Heyi ndau i khou mon, i khou vhomba. I tshi vhomba i khou ṱoḓa hoyo ane a ḓo tshenuwa a, a, a baiza ya mu mila. Zwino hu pfi ndi swina ḽaṋu ḽi khou tshimbila vhunga ndau ine ya khou ṱoḓa tshipondwa. Zwino hu pfi kha ri dzivhuluwe. Ndo ḓela ḽeneḽo ṋamusi uri ndi ri vhana vha khotsi anga a ri dzivhuluwe, kha ri fhaṱuwe. Ri ambe unga Mudzimu, vhunga ro begwa ngae. Mathomoni ya ngiyo tora tshi thoma ri, A ri ite vhathu tshifanyiso tshashu vhane vha nga riṋe, zwine zwa amba uri ro vhungwa unga ene Mudzimu. Na, na kuambele kwashui, kha ri ku tendele, kha ri ku tendele, kha ri ku tendele. Vha ḓivha, e, muthu arali a dzula kha tshithu tshi si tshavhuḓi, hezwi tshithu tshavhuḓi tshi tshi ḓa, ha tsha tou zwi vhona zwavhuḓi uri hetshi ndi tshavhuḓi. ngori ono ḓowela hetshiḽa vha vha khou zwi humbula vhone vhana vha Israel vho tambula nga maanḓa hangei Egipita vha tambula vha ri u ita zwi dina na zwithu zwe vha vha khou ita vha vha vha vha vha zwi vha zwi vhotshwa zwa vha dzhena lune hovhula vhu vhotshwa vhu tsha pfala hezwi vha tshi vho bvisiwa ho swika upfhi vha bvisiwe vha ṱuwe vha ye shango ḽe mudzimu a vha fulufhedzisa kana Vhe nḓilani, vha pfe luguvhulo lwa hone. Mushe o sokou ri bvisa hangeini fhethu he ra vha ri tshi ḽa, ende nahone hu na mavhiḓa, nahone ndi uri vha, houḽa u, u, u, u tambula ho, ho ri u vha tambudza ha itisa uri vha si tsha vhuya vha vhonana zwavhuḓi. Mara nṋe ndi khou ri, Hai, vhone zwavhuḓi vha a zwi vhona. Na zwavhuḓi vha a zwi pfa. Kha ri shandukise kuambele kwashu ngauri ndi zwone zwine zwa itisa uri mafhungo ashu a, a tshimbile zwavhuḓi. That's why u tshi tou pfi dzivhuluwani vho iwe ni fhaṱuwe ni na swina hafha. Ende heḽi swina diabolo ḽine ḽa khou ambiwa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vha zwi sedza zwavhuḓi diabolo ha ḓi a ha dzumbameli muthu ha diabolo ha tambi ha tambi dzo dzumbama u tamba dza khagala. Ndo ri a tshi ḓa khavho vhone, u vha rengisela tshithu. Hezwi vhone a tshi vha rengisela tshithu, vhone vha vula mulomo vha tshi renga nga mulomo wavho. Ende hezwi vha tshi tshi renga nga mulomo wavho, o rengisa o ita. Haleluya! Kha ri ri vhone bugu ya Mateo maniwana chapter 12 eh, ndima ya 12 ri vhale fhedzi ndima na 37 iri Hei, kha vha ḓo mpfela mafhungo au ndi one ane a ḓo u landula, mafhungo au ndi one ane a ḓo u ṋea mulandu. Kha dza dziṅwe ṱhalutshedzo i ri, fhungo ḽa mulomo wau ndi ḽone ḽine ḽa ḓo u vhofholola, fhungo ḽa mulomo wau ndi ḽone ḽine ḽa ḓo u hunga kana ḽa u wanisa mulandu. fhungo ḽa mulomo wavho hu na zwivhili hafho ndi uri vhone vha tshi vula mulomo vha tshi bvisa fhungo either ḽi a vha vhofholola ḽi a vha vhofholola kana ḽa vha hunga ḽi a vha ṋea mulandu kana ḽa vha bvisa mulanduni fhungo ḽa mulomo wavho that's why ndi khou ri na musi ndo ḓa kha vhone uri kha ri humbudzane kha ri tsivhudzane kha ri dzivhuluwe dzinani ḽa yesu khristo haleluya nga maipfi avho hu pfi vhone vha nga vha nga itwa o lugaho nahone vha ṱomowa kha nyofho dzine vha vha nadzo vha ṱomowa eh, kha kha kha kha vhulwadze vhune vha vha khaho haleluya ndo ri u ṱomowa kha vhulwadze vhune vha vha khaho vha ṱomowa kha nyofho hedzi dzine vha dzula vha tshi ofha vha dzula vha tshi ofha huna huna huna tshaka mbili dza nyofho hafhu u itela uri vhone vha sa ḓo ri nṋe ndi khou ri ri songo vha vhathu vha sa ofhi huna tshaka mbili dza nyofho Hu na u ofha hu u itela uri u sa tshinye zwithu. Zwo luga hezwo. That's the divine fear. Ndi nyofhokhethwa hedzo. Hu na u ofha ha musi muthu a tshi khou vhona u nga ri ha na tshithu tsho mu tingeledzaho tshi no nga tsireledzo, ha na luhura. Ndi nyofho mmbi. Ndi hezwi zwine hu tshi tou ri ha piti tshithu, vhone vha dzhena na nga fhasi ha ṱafula, vhone vha gidimela gai, vha ita hani ita hani. Ndi nyofho mmbi dzenedzo, ri khou ri maipfi avho nga a vha tomboleka, vha sale na nyofho khethwa. Haleluya! Zwino arali vha lavhelesa zwavhuḓi, Bivhili i ri swina ḽavho Diabolo u khou mona-mona tshifhinga tshoṱhe a tshi itela uri a wane uyo ane a nga mu mila. Ene vha ḓivha a tshi mona-mona ha moni moni yo fhumula, a vha pfi tshithu uri u khou vhomba. Nga iṅwe nḓila, u ḓisa mafhungo. Hezwi o ḓisa mafhungo, vhone vha a fhindula. Huṅwe vha a fhindula. Vha ḓivha Diabolo u na mukhwa hoyu. ndi uri u ritha mbiti kana a ritha nzulele hezwi nzulele i tshi rithiwa ya khosa mbiti hezwi mbiti dzo khosiwa nga heyi nzulele heyi a huna iṅwe nḓila vha funa u vula mulomo zwino hezwi vha tshi vula mulomo ndi hone hune hai diabolo tshikwekwe tshawe tsho fasha vha ḓivha zwi vha zwi easy nga maanḓa ra ri tshi he nda he nda aluwa hone ho vha hu na mbevha ende nga hetshila tshifhinga ho vha hu na zwithu zwi no pfhi tshilibana zwino ri swika ra ra ḓivha uri eyi mbevha mani i ya ḓavha ri a rea tshilibana ra vhea na nḓuhu Ri khou ri i ye nḓuhuni hafhaḽa. Nḓuhu heiḽani yo vhewa nga nḓila ine a zwi itei zwo ri i sa rithe tshilibana i tshi kwa nḓuhuni heiḽa. Vha ḓo wana yo diwa nga tshilibana ya na vha na nḓuhu yeneiḽa yo tou kungwa nga nḓuhu. Zwino diabolo u ritha nzulele ya vha kunga uri vhone vha ambe mafhungo. Hezwi vha tshi amba mafhungo vha mbo ḓi vha vho fasha nga mafhungo avho. Ndi zwone zwine nda khou ri, A ri dzivhuluwe ri fhaṱuwe. Hu na tshifhinga tshine fhungo ḽa mulomo wavho vhone kha vha ḽi tendele, vha ḽi container, vha ḽi tendele, vha vha sa tende ḽi tshi bva zwi songo fanela dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Ndi khou ṱoḓa uri ri lavhelese mafhungo a a a vhuḓi nga maanḓa hafha fhethu u itela uri zwi ri zwi ri tshimbilele zwavhuḓi. Kha ri ḓo tshimbila ri ye ri vhone Vhakorinta ya vhuvhili ndimana ya fumi. Vhakorinta ya vhuvhili ndimana ya fumi. Muthu wa Mudzimu, ndi khou amba navho uri kha vha shandukise kuambele kwavho zwo takuwa kha u shandukisa kuhumbulele kwavho. Ngori hezwi zwine muthu a humbulai zwi bva zwi bvela nnḓa nga mulomo. ngori zwine a khou humbula zwi ṱuwa tshiṅwe tshifhinga zwa ya mbiluni zwa swika zwa dzula nga ngomu mbiluni a zwi bvisela khagala vha ḓivha levhone vha khou humbula mafhungo mavhi nga muthu vha pfala vha khou amba no amba huṅwe vha amba na musi vha vhoṱhe huṅwe ha vhaladzi vha khou amba vhusiku hoṱhe ende zwenezwo vha khou ita ngo ralo diabolo o vha ṋeya nzulele ya vhuḓi nga maanḓa Huṅwe a vha sumbedza uri vhone a vha ofhi zwithu zwo ima nga u rali. Vhone a vha humbuli uri zwithu zwi nga tshinyala zwi tshi ḓa afha. Vhone vha ima vha ri, Ya, hafha thi khou vhona uri ndi ḓo wana nḓila. Hafha thi khou vhona uri ndi ḓo ita mini, mini, mini, mini. O vha vhofha nga fhungo ḽa mulomo wavho ngauri o rea tshilibana, vhone vha ya. Khumbelo vha songo ya. Vha songo ya. Kha ri vhale ndimana ya 10 ya Vhakorinte ya vhuvhili, ri vhale vesi 5. Ee, a ri thome kha 4. I ri, Ngauri mafumo a nndwa yashu a si a ṋama, ndi a maanḓa a Mudzimu, a u thutha mitsheṱo yoṱhe ya maswina. Vesi 5. Ri thutha dziphindulo dza mano dzoṱhe na thavha dzoṱhe dzine dza ṱakutshela nḓivho ya Mudzimu. Ri fara ra vhofha mihumbulo yoṱhe uri i pfe Kristo. Hmm. Ho pfi ri thutha mitsheṱo yoṱhe na thavha dzoṱhe dzine dza ri takutshela nḓivho ya Mudzimu. Na nḓivho ya Mudzimu i ri mini? Nḓivho ya Mudzimu ndi ya uri vhone zwi vha nakele misi yoṱhe vha tshile vha na mutakalo vha tshile vha na mulalo vha tshi mu vhidzela Mudzimu a vha pfe. Ndi nḓivho ya Mudzimu heyo. Mara nḓivho i si ya Mudzimu i ri khamusi Mudzimu na zwine a khou tama u ri phanishela zwone. Zwa zwino zwino ri kha lockdown and hezwi ri kha lockdown hu na vhulwadze khou ho no vha na mafhungo manzhi o no ambiwaho malinwe nga maanḓa huṅwe ha khou ambiwa na nga vhatendi a no uri hafha fhethu mudzimu funa vha na zwine a khou ri na fhela zwone hafha fhethu hafha fhethu mudzimu funa vha khou ita mini mini mini mini mini zwine vhone vha savhe na nḓivho nazwo. Kha vha zwi litshele Mudzimu Ene muṋe, vhone vha ambe zwine vhone vha khou zwi tenda. Nṋe tshine nda khou tshi tama na tshine nda khou tshi amba ndi uri ndo dzula vhudzimbamoni ha wa ṱaḓulu-ṱaḓulu, ndo lala murunzini wa Mukona zwoṱhe. Yehova ndi thavha yanga, ndi vhukhudo hanga, ndi mutshidzi wanga. naho thungo ino ndi uri ndi khou amba zwine nṋe nda tenda ngori maipfi anga ndi khou ri a songo ri diabolo o ri tanzulele hafha ndi haniwe nga tshilibana tshe diabolo a ita ee zwino ndi khou pembeledza vhone hu pfi ri fara ra thutha phindulo dza mano dzoṱhe na thavha dzoṱhe dzine dza takutshela nḓivho ya mudzimu Zwine zwa amba uri ndi fanela u ḓivha uri ndivho ya mudzimu i ri mini uri ndi ambe hezwo zwine ndivho ya mudzimu ya khou amba uri zwa nga zwi tende u tshimbila dzinani ḽa yesu vhabebi ri na vhana vhane ra vha navho ri amba uri mini huṅwe vha vha vha vha vha na maitele a uri na uri na uri vhone vha amba mini ngavho ngori ndi nga maipfi avho hune vhone vha nga fhaṱa nzulele iṅwe haleluya eh zwo to ima ngoralo zwino ndi khou amba na vhone nga dzina ḽa yesu ndi khou ri kha ri tende u shandukisa kuhumbulelo a zwi ambi zwo vha ḓivha a zwi ambi zwo ri vhone vha nga ri hezwi zwithu zwo no dzhia tshifhinga vhafunzi hezwi zwithu zwo no ita mini mini mufumakadzi hola o lwala 12 years a khou lwala a ndi vhona ungari na mashaka awo vhono amba uri hai izwi hai kha ri tende zwi ḓo tou vhonala khathihi izwi hai a ri tende ndi uri muṅwe na muṅwe o vha si tsha zwi tenda uri zwi ḓo tou vha zwa tshimbila mara maipfi awo ḽa mufumakadzi a tshi takuwa kha lutendo lwa zwe yesu a amba uri nda kwama lupendelo lwa nguvho yawe namusi ndi ḓo fhola Hezwi a tshi khou amba ngo ralo a tshi khou ṱuwa a tshi ya ngei kha Yesu, vharuṅwa vha Mudzimu vho dzhena nḓilani vha khou ṱuwa nae, vha tshi mu pheivela na nḓila. A tshi swika a tshi kwama lupendo lwa nguvho ya Yesu, Mudzimu a itisa uri maipfi awe a vhe one ane a mu tonda. Na zwino o tondea. Ṋamusi ri khou amba ngae dzinani ḽa Yesu. Ṋamusi ri khou amba ngae. Na vhone vha nga balelwa uri nzulele yeneyi ine vhone vha khou feisana nayo, vha nga balelwa u ima ṋamusi vha ri, Nṋe ndi mukundi wa vhakundi kha Kristo Yesu. Zwoṱhe ndi a zwi kona nga Kristo Yesu a nkonisaho. A hu na pfumo ḽo fulelwaho u lwa na nṋe ḽine ḽa ḓo kona arali vha khou amba nga vhana vhavho vha ambe vha ri ndi livhuwa mudzimu uri ṅwana ndi mukovhe u bvaho ha yehova mbeboni tshifhiwa tshawe o nṋea na maano a uri ndi kone u vha londa ndi vha lise ndi ite nga u rali ndo lavhelesa kha yesu murangi na muvuledzi wa lutendo lwanu kha vha ḓo pfa dafita uri mini a tshi amba kha psalema 62 u tori muya wanga u a fhumula ndo livhana na mudzimu ngauri the lord is my defense mudzimu ndi ndamulelo yanga Mudzimu ndi, ndi sole ḽine ḽa ndamulela. Mudzimu ndi bako ḽanga, ndi thavha yanga, ndi Mudzimu wanga ane nda mu fulufhela. Vha ḓivha ri vhone vha vuwa vha pfala vha tshi amba ngo ralo. Vha vuwa vha pfala vha tshi amba ngo ralo. A zwi itei uri ḽiṱaḓulu ḽi sa pfe mafhungo avho. Mara hu ḓi na uri vha tshi vuwa vha tshi ri, Hei, ri ḓo ita hani? ha vha ri soko tshila ri khou sokou tshila tenda ro pfuka tshiukhuvha zwenezwo zwine vha khou zwi amba zwi pfala zwi tshi nga a zwi dini yowe zwi a dina zwi a dina zwi a dina haleluya zwino upfhi ndivho yoṱhe ine ya takutshela ndivho ya mudzimu ri fare ri ithute Hu tshi ḓa mafhungo a uri vhone vha tshisiwana tsha vhasiwana, vhone a hu na tshine vha kha ḓi ḓo vha vha kona, vhone vha mushai, vhone a hu na zwine zwa nga vhuya zwa vha hone, vha zwi hanedza vha ri, Mudzimu ndi Ene a mphaho zwiḽiwa maswina anga a tshi zwi vhona. Mudzimu ndi Ene mulisa wanga, thi shai tshithu. Vha ambe hezwi zwine vhone vha zwi tenda. Of course arali vha sa khou ḓifhaṱa kha mafhungo mavhuya, zwithu zwavho a zwi nga tshimbili, muthu wa Mudzimu. Ndi khou fhembeledza, ngoho, ndo ṱoḓa uri ndi vha fhembeledze, ndi dovhe ndi vha eletshedze uri Diabolo a tshi shuma, u shuma nga, nga vhumbulu. U ḓa a vhea nzulele. Huṅwe u tou i ritha, huṅwe u tou i ritha nzulele, a songo tou amba navho, a i ritha nzulele, a ḓa zwo, a ritha nzulele, hei, a huna iṅwe nḓila, vhone vha ḓo amba. Sokou ri vho dzula zwavhuḓi muṱani, ha. Hu tshi khou vhonala ḽo lala a soko ri habe dakalo ḽo ṱula u lila ha soko mbo soko vuwa zwiṅwe zwi sa vhi zwa dina zwi sa vhi zwa dina vha ḓivha ha mbo soko vuwa bro ha hanefho nga zwithu zwi sa vhi zwa dina diabolo o posa nzulele na hu na muṱali kha vhoiwe a hu na muṱali afha fhethu thi khou amba vhukati ha munna na mufumakadzi fhedzi ha kha ha muthu muṅwe na muṅwe a huna muṱali hafha o no zwi ḓivha zwori diabolo u khou mona mona a tshi vhomba vhunga ndau ane ya ṱoḓa ane ya nga mu mila vhone muṱali ya ambe a ri nṋe a nga mmili arali hu uri nṋe ndi se tsha ndi se tsha ndi se tsha pfana na havha a zwi nga itei ndi ḓo pfana navho Ngori havha muthu ndi, ndi, ndi ṅwana wa mianga, havha muthu ndi mini mini yanga, havha muthu ndi mini mini yanga. Kha vha ḓo amba zwine, zwine Mudzimu a vha, ngori vhone vha tou pfi tshivhumbwa tsha Mudzimu dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Kha ri ye ri, ri vhone kuṅwe kufhungo kho kumani, ri vhone bugu ya ya, ya, ya, ya Luka ndimana ya vhuṋa. Hu na mafhungo ane

U bveledza zwivhuya zwi tshi bva kha lupfumo lwa zwivhuya lwa lwa zwivhuya mbiluni yawe. Muthu muvhi u bveledza vhuvhi vhu tshi bva kha vhuvhi, ngauri mulomo wa muthu u amba zwe mbilu ya ḓala zwone. Ho takuwa mbilu ye a ambiwa ngayo uri yo panga mini, zwa vhonala zwa pfala zwi tshi bva nga mulomo wa zwe a amba, zwa ita zwivhi kana zwa ita zwivhuya. Zwino, zwine vhone vha ḓiambela, sa tshisiwana tsha vhasiwana, vha sa koni na tshithu. Hezwo zwithu hezwo zwi khou bva ngori hangei mbiluni vho paka mafhungo ane a ndi uri kana diabolo o vha pakisa mafhungo a vha pakisa mafhungo mavhi o vhona zwithu zwi songo imaho nga nḓila yone hezwi vha pakisa mafhungo u vha vhudza uri a habe zwino zwo pakiwa zwi funa u pakululwa na ndi vhone vha fanela u amba nga mulomo uri vha pakulule zwe vha paka zwone zwino ndi khou vha pembeledza hu pfhi vhuṅwe hangeni eh, kha bugu ya, ya, ya, ya mariko eh, zwo dzula zwavhuḓi nga maanḓa i ri mbiluni ya muthu ndi hone hune ha takuwa maipfi a songo lugaho kana mbiluni ya muthu ha bva maipfi avhuḓi zwi bva kha uri vhone mbilu yavho yo paka mini Arali yo paka nyofho, u pfala hu tshi bva nyofho. Arali yo paka zwivhe, vha, vha a ḓivha zwo ri arali vha tou ḓivhona na musi vha sa koni, vha sa ambi na muṅwe muthu, vha tshi ri ho thi ambi nae. Ndi nga ndavha ya uri Diabolo o ritha nzulele, hezwi o ritha nzulele, a ri vhone vha songo amba. Ende na vhone vha dantsa kha kaṱara yawe vha ri thi nga ambela. Vha tou balelwa u lumelisa muthu we vha tou vuwa nae muṱani muthihi henefho, vha tou balelwa u mu lumelisa. Kha vha vhonale vha tshi nga tshiḓaela vha mu lumelise. Kha vha vhonale vha tshi nga tshiḓaela vha ime vha ḓivha huṅwe vhutendi vhu testea nga zwithu zwine ra zwi amba. Huṅwe vhutendi vhu lingiwa nga zwithu zwine riṋe ra zwi amba. haleluya haleluya haleluya kha vha ri ndi ye ndi vhare ndi ndi vhone maṅwe mafhungo ndi tshimbile navho nga maṅwe mafhungo keo hu na zwiteṅwa zwiraru fhedzi zwi no khombo ri nga zwi lavhelesa zwiraru tshiteṅwa tsha u thoma number one mudzimu ho ngo pulana kana u ita nzudzanyo ya uri eh, zwine zwa ambelwa ene zwi sa ambelwe vhone ha Vha ri mini vhafunzi? Ndi ri, Mudzimu ho ngo pulana kana u dzudzanya uri zwithu zwine zwa nga ambelwa Ene Mudzimu zwi sa ambelwe vhone. Nga iṅwe nḓila, u luga hune ha ambelwa Mudzimu hu a kona u ambelwa vhone. Zwivhuya zwine zwa nga kona u ambiwa zwi tshi bva Mudzimuni zwi a kona u ambiwa zwi tshi bva kha vhone. Mudzimu ndi wa vhuthu, vhone vha nga balelwa u vha na vhuthu. Mudzimu ndi wa tshilidzi, vhone vha nga balelwa u itela tshilidzi muṅwe muthu. Mudzimu ndi wa khangwelo, vhone vha nga balelwa u hangwela muṅwe muthu. Mudzimu ndi, ndi, ndi wa lufuno, vhone vha nga balelwa u vha na lufuno kha muṅwe muthu. Zwine zwa ambelwa Mudzimu kha zwi ambelwe na vhone, ngauri tshi fa vhone vha tshi tou pfi murwa kana ṅwananyana wawe. Haleluya! Eh, number two, Mudzimu ho ngo pulana uri vhone vha dzule vha kha vhushai. Mudzimu ho ngo pulana Uri vhone vha dzule vha tshi nga a si na tshawe kana a si na wa hawe, a sokou dzula a si a tshi nga muthu ane o o niwa. Mudzimu ho ngo pulana uri vhone vha dzule vha kha malwadze vha tshi lwala. Mudzimu ho ngo pulana uri vhone vha dzule vha na vha na hezwiḽani zwine ha pfi depression hezwiḽani zwine vha dzula vho sokou ṱungufhala misi yoṱhe misi yoṱhe vha sokou dzula hu tshi nga dzula zwi khou tshimbila. Mudzimu ho ngo pulana uri vhone vha tshile vha na zwithu zwine ra insecurity u soko dzula vha tshi nga hei afha vho ngo dzudzana vha vhona muthu arali a a bodara a muḓini wa muṅwe ho muthu u na insecurity uri muṋe wa wa nnḓu anga ḓire kilikiti a ri ndo ḓa na vhathu vho ḓo renga nnḓu uri vhone vha bve vha ṱuwe zwine zwa amba uri u na insecurity hoyu muthu zwino vha songo mudzimu ho ngo pulana uri vhone vha dzule vha kha vha kha nzulele yo raho ralohone mudzimu ho ngo pulana uri vhone vha dzule vhe kha vhe kha u shaya Hu na vhushai eh, hovhu ha musi muthu a si na eh, mali na u shaya mm, hu tshi kwamba uri vha si na tshine vha nga kona u ita tshithu mudzimu ho ngo zwi pulana ngo ralo mudzimu ho ngo zwi pulana uri inwi ni sa wane mushumo mudzimu ho ngo zwi pulana uri inwi mm, eh, eh, mbingano yaṋu i sa tshimbili ho ngo zwi pulana mudzimu Mara zwino vhafunzi ha ngo zwi pulana ri khou tenda mara hafho zwi khou itea ehe khou ḓa ḽe kha ḽenelo hezwi zwino zwi khou itea riṋe kha ri dzivhuluwe ri fhaṱuwe ri dzhie hezwi zwe mudzimu a ri fha ri vule mulomo ri ri rembuluse nzulele nga mulomo washu ha vha ḓivha tshithu tshine tsha takadzai mudzimu ha rumi muthu u ita tshithu tshine tsha konḓa ndi vhathu vhane vha konḓa u ita tshithu tshi sa konḓi Zwa zwino arali nda ndi khou tou ri mudzimu ho ḓa mafhungo a tshi bva mudzimuni a ri vhone vha sokou ya vha sokou vha vha khou dia fhasi nga ha mula eh, u swika vha tshi ita mulendi muhulu u no nga wa mini mini vha nga dia fhasi nga ha mula zwi vhavha nga maanḓa hezwo zwithu hu no ri mara zwa simple khezwi kha vha shandukise kuhumbulele kwavho vha ambe unga mudzimu vha ambe zwine vhone vha khou zwi tama Nyofho hedzo dzine vha vha nadzo, vha ambe vha ri, Mudzimu o ngo mpha muya wa, wa nyofho, o mpha, o mpha muya wa maanḓa, o mpha muya wa tsha vhuhulwane, o mpha muya wa lufuno. Haleluya! Zwino eh, ndima naye ya Luka 6:45 i ri, Muthu muvhuya u bveledza zwivhuya zwi tshi bva kha lupfumo lwa lwa, na zwivhuya mbiluni yawe, muthu muvhi-vho a bveledza zwivhi zwi tshi bva khae. Zwino nṋe na ndi khou ri khavho, vhone, Mudzimu ho ngo pulana nahone ho ngo dzudzanya uri vhone vha vhe na vhushai, uri vhone vha dzule vha tshi kunga muthu a si na tshawe, na, vha dzule vhe malwadzeni, vhe kha zwithu zwine zwa pfi depression, na zwoṱhe na zwoṱhe, ngauri. Mudzimu Ene muṋe u tama zwoṱhe zwi tshi vha nakela, vha vhe na mutakalo, vhunga na muyani wavho zwo vha nakela. Ndi, ndi, ndi, ndi, ndi zwe Mudzimu a tou zwi pulana hezwo. Mara zwino, ra sa shandukisa kuhumbulele kwashu, ri ḓo dzulela u blema Mudzimu ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Ra blema Mudzimu ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Ndi khou humbula muṅwe muthu a tshi amba na nṋe a tshi ri, Hai, vha a ḓivha, nṋe ndi vho tou vhona u nga uri Mudzimu o nndaṱa. Ngoho, Mudzimu ha laṱi muthu. Ndi muthu o no pfotsha a shavha Mudzimu. Mudzimu ha laṱi muthu. Ndi zwone zwine a ri, Ndi tama vhathu vhoṱhe vha tshi tshidzwa vha vhuya nḓilani dzinani ḽa Yesu Kristo. Tsha vhuraru, kha vha vhe na zwithu zwine ra zwa pfi self value, u ḓivhona nga nḓila ine Mudzimu a vha vhona ngayo. Vha songo ḓivhona nga nḓila ine vhone vha dzula vha na nyofho, vha songo ḓivhona nga nḓila ine vhone vha dzula vha tshi nga muthu o kundwaho, vha songo ḓi vhona nga nḓila ine mudzimu hu tonga hezwi a tshi vha vhona ha vha ha vha reithi fhethu he vhona nṋe ndi tenda fhungo heḽi ende ndi anza u ḽi amba uri vhone hangei ni ṱaḓulu a vho ngo to xela vha tshi ḓala ngeno shangoni mudzimu a sala a khou ṱoḓa a tshi ri na um ṅwana nga u ṱuwela gai he no vhuya na vhona muthu wanga nga hafhana hai a vho ngo to xela mudzimu o to vha releaser purposefully a vha releasela hafho muṱani wavho and a tshi vha release a tshi vha ḓisa hafho zwoṱhe zwi isaho vhutshilo na kha ofha mudzimu a vha ṋea zwino ndi vhone vhane vha fanela u ita lwendo na ḽiga ḽine vha fanela u ḽi dzhia ḽiṅwe ḽiga ḽine vha fanela u ḽi dzhia ndi uri kha vha ḓivhe uri maipfi a mulomo wavho a nga vha hunga Maipfi a mulomo wavho a nga vha vhofholola. A vha ḓivhofhololi kha nzulele iyi. A vha ḓivhofhololi kha lugungulo ulu. A vha ḓivhofhololi kha mbilaelo idzi. A vha ḓivhofhololi kha u sa eḓela. Vha ambe vha ri, Mudzimu u nṋee khofhe ngauri ndi wawe. Ndi a eḓela nda ri, Ngwandangwandaa, dzinani ḽa Yesu Kristo. Vha, vha ḓi ambele zwithu ngauri hu pfi Muthu, fhungo ḽa mulomo wawe ndi ḽone ḽi no mu laṱa, fhungo ḽa mulomo wawe ndi ḽone ḽi no mu, ḽi no mu takula kana ḽa mu tshidza dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Ndi khou ri Mudzimu a tshi vha lavhelesa vhone, u vha lavhelesa sa muthu o no khou bvelela. Kha ndi vhale ndimana ya u fhedza kheyi, Vhakorinta ya vhuvhili chapter 2 verse 14. Ndi vhale eh, ndimana heyi eh, chapter Vhakorinta ya vhuvhili in, eh, chapter 2 Vhakorinta ya vhuvhili ndima ya vhuvhili. Ri ḓo vhala verse 14. Iri Mudzimu nga rendwe. he mudzimu nga rendwe ane a ri ḓalisa muḓalo hoṱhe nga kristo yesu ane a bveledza munukho u ḓifhaho wa u ḓivha kristo mashangoni oṱhe nga riṋe mudzimu nga rendwe hmm? kha kha dziṅwe dzivesheni i ri mudzimu nga rendiwe ene ane a ri ṋea gundo ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe nga murena washu yesu kristo U, ndi uri vhone ngori vha tshi shaya nungo mudzimu ene muṋe maanḓa awe a khonyela hune vha shaya nungo zwino ndimana heyi i ri mudzimu nga a rena ene ane a ri ṋea gundo nga murena washu yesu kristo zwi nga vha hani na vhavuaḓi vha ḽiṅwe na ḽiṅwe vha tshi ri ndi livhuwa mudzimu ṋamusi uri heḽi ndi ḓuvha ḽe mudzimu a mpha ndi na gundo nga murena wanga yesu kristo kha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe nṋe ndi na gundo ndi tshi vhamba maano anga a khou konadzea Zwine nda fara nga zwanḓa zwi a bvelela, ngauri ndi na gundo nga Murena wanga Yesu Kristo. Ende ndi zwe Mudzimu a tou zwi pulena a tshi itela vhone. A vha vhe na luambo lune vha lu amba. Zwino vha a ḓivha-i? Ndo vhala ndima na iṅwe ine ya ri, Hu na vhathu vhane vha vha, vhane vha vha na tshifanyiso tsha u nga vha ḓivha Mudzimu, ngeno maanḓa awe vho a landula. ndi havho vhathu vhane vhari ah, vhafunzi zwi khou pfala halleluya vhafunzi ah, zwi khou pfala ngongo mara a tshi takwa hafha a amba zwi fhambanaho na zwenezwo zwine a ri zwi a pfala ndi u vha na tshifanyiso tsha u nga vha ofha mudzimu maanḓa we vho a landula ngori arali maanḓa we vha songo a landula kha vha ḓo amba zwine mudzimu amba ngori vhone vha nga mudzimu vho begwa ngayo ene muṋe a tshi sika ḽiṱaḓulu na ḽifhasi o to amba nga fhungo ḽa mulomo wawe kha zwi ralo kha vho nga dzina ḽa yesu kha ri kwanye maṱo. Baba, dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo, ri a livhuwa u ṋewa nḓevhe dza u thetshelesa na mihumbulo yo dzivhuluwaho na mbilu dzi pfaho, uri zwine Muya a vhudza tshivhidzo dzinani ḽa Yesu Kristo ri gidime ngazwo. Ndi khou livhuwa khotsi anga vha ṱaḓulu u fulufhedzea havho. Ndi rabela uri fhungo heḽi a ḽi vhe ḽo wela mavuni avhuḓi. Nga dzina ḽa Yesu Kristo ndi a fhaṱutshedza. Amen. Khou fhambana navho ndi tshi ri, vhege heyi kha vha ḓigudise. Arali vha nga ḓi kha kha vho ngori vho khamusi vho ḓowela u amba zwithu zwa negative vha songo vhuya vha ḓi vha ḓi kanekanya vha ḓi lima arali vho khakha vha ri mara murena ndi humbela pfarelo nṋe mani zwoṱhe ndi a zwi kona nga kristo yesu a nkonisaho vha vha ḓi gudise u amba zwithu zwi vhuya zwavhuḓi nahone zwine zwa sa vhe zwavhuḓi vha ḓi gudise u fhumula tsinani ḽa yesu amen